Ähliňize salam dostlar ýagdaýlaryňyz gowumy sizi täze wideoda ähliňizi hoş gördük şu wagt Çikagoda ýerleşýän Willis Tower ýagny dünýäde uzynlygy boýunça 8-nji orunda durýan 110 gatly Willis Tower binasynda gezmäge barýarys başgaça muňa Skydeck diýip hem at berilýär ýagny birazdan Şo bina bararys. Iň soňky bina ýüz onunjy gatyna çykarys we ählimiz bilelikde bu owadanlyga şaýat bolarys. Çikago şäheriniň köçeleri has şemaly, çünki häzir birazdan binanyň ýokarsyna çykanymyzda men size görkezerin. Miçigan köli, ýagny Miçigan Lake diýip uly köl bar şu ýerde. Şonuň tolkunlarynyň şemaly şäheri ine wideoda görşüňiz ýaly Sada büreýär. Şu wagt binanyň içine geldik. Iň aşakky gatdan bilet almaga barýas. Ondan soňra wideonyň dowamynda bina barada birnäçe maglumatlar siziň bilen paýlaşaryn. Haçan döredildi? Döredilmegi üçin, gurulmagy üçin näçe million dollar sarp edildi? Dünýädäki derejesi öň näçinji derejededi? Ähli zady wideonyň dowamynda size gürrüň bererin. Dowam edýäs. Bina hakynda gysgaça maglumat. Uzynlygy dört ýüz kyrk iki metr, Ýöne üstündäki antenna bilen bilelikde bäş ýüz ýigrimi ýedi metr we şu bäş ýüz ýigrimi ýedi metr bilen bilelikde dünýäniň iň uzyn sekizinji binasy hökmünde tanalýar. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýyla çenli dünýädäki iň uzyn bina hökmünde tanalýardy. Ýöne ondan soňra Malaýziýada gurlan ekiz binalar onuň birinjiligini elinden aldy. Jemi bir ýüz on sany gatdan ybarat we üstünde hem segsen bäş metrlik bir anten bar. Şonuň bilen bilelikde bäş ýüz ýigrimi ýedi metr, ýaňky diýşim ýaly. Mundan başga binanyň daş töweregine, ýagny binanyň daşyny gara reňkli alýumin bilen gurşapdyrlar. Bina görnenden gara reňkde. Jemi on alty müň bir ýüz sany penjire bar. on alty müň bir ýüz penjireden ybarat. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş nji ýylda gurulmaga başlanýar we bir müň dokuz ýüz ýetmiş dördünji ýylda hem gurluşygy tamamlanýar. Gurluşyk üçin harjanylan puluň mukdary bir ýüz ýetmiş bäş million dollar. Mundan başga-da bu bina Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda uzynlygy boýunça ikinji orunda, dünýäde hem sekizinji orunda durýar. Galan zatlary ähli bilen bilelikde wideonyň dowamynda tomaşa edeliň. Ine dostlar şu ýerde häzir başgaýa gidişi. Her sekuntda bir gat. On iki, on üç.

Bardymy? Geldi.
Oo.
Oh my god. Bä! Ine dostlar, ýaňky wideoň başynda diýen ýerim Miçigan köli. Gaty ulag-ulag. Dostlar, gelip görmeseňiz bir duýgusy başga. Wideoda gören ýaly däl. Gelip görýäňiz bilen wapşe başgaça. Asyl binanyň uzynlygy ýüz on gat, ýöne balkon bir ýüz üçünji gatda.

Wideonyň soňunda ähliňize janyňyzyň sag bolmagyny arzuw edýän. Kanala agza bolmagy, laýk basmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Mydama janyňyz sag bolsun, üstünlik ýaryňyz bolsun!